Merħba għal Shooter, il-programm żgħir illi fih karattru kbir imma. U nixtieq hawnhekk infakarkom li jekk taraw xi ħaġa u tixtiequ ninvestigawha, hemmhekk huwa fejn tibatunna u Narġa' nfakkarkom huwa żmien il-Milied, ħafna min-nies qegħdin iżejnu u aħna għandna l-kompetizzjoni tat-tiżjin. Ibagħtulna ir-ritratti fuq l-istess email bit-tiżjin ta' ġewwa jew ta' barra għax tistgħu tirkbu. Wow, eh, min iżejjen għax merba tedjar. Imma hemm morru lej ta' qali, tafu li ġejja din il-konferenza, insomma, għaddejja l-OSCE, u minħabba fija din il-konferenza l-biznesses tal-inħawi kellhom jalqu fosthom it-24 hour gym. U għaw in-niset jiddaw ta' U fil-fatt għandna kollegament dirett ma' wieħed li ġie effettwat dan huwa bniedem illi 24 hour gym jużaħ kważi 24 hours imċaċċat. Mibni. Skultura għal għal Għaw, sieħbi, all right. Insomma ta, mela jien naffordja ma mmurx il-ġim, jew ġisem bħal dan ni tlett ijiem ma mmurx, tlett ijiem inni men. Ifhem, mhux b'ġismek mhux li tant tidher li tmur il-ġim, eh, biex inkun għad kollox. Ma tafx xi tgħid inti, għandi n-nisa jiġġennu warajja. Ifhem, li kieku jiena mara niġġennen imma f'sens ieħor x'ħin tinżal hija, imma insomma, eh. Ħallini mela x'qed ikolli nagħmel l-eżerċizzju b'li nsib id-dar. Li nsib. Qed ninduna jien hemm x'għandek dik xi x'inhi għasfur? Għasfura. Għasfura, ma dik mhux tqila hawn. Eh? Le. Pregnant. Allura tqila. Issa qed nifhem, ġifieri inti qed għandha l-lejla ħalli għax vojtaġni dej. Allora qed immissi jaħdem mal-ġim. Ħafna, ħafna. Eżempju, qabel konna mill treadmill, issa tikolli nagħmlu d-dar sewwa fit-tarax tal-komuni. U għandi l-ġara. Tgħidx kemm għajtet miegħi. Iżomm biex nifhem, inti qed titla' u tinżel it-tarf tal-komun? U hija daw jistgħu jieħduha paċenzja wkoll jafu li l-gym magħluq hu, eh, eh. Taf li hekk għedt, hekk għedt hi u tgħajjat miegħi fl-erbgħa ta' filgħodu. Fl-erbgħa ta' filgħodu? Żomm, inti bdejt titla' u tinżel fl-erbgħa ta' filgħodu? Ejja. Ma tu għana raġun. Eh, eh. U di oħra, qed tkolli nagħmel workout id-dar waħdi, xi dwejja qabel kont nagħmel mal-mara. Eh, ma miżżewweġ. Le, mhux workout mal-mara tiegħi, mal-mara ta' ħaddieħor. Iwa, ta' ta' ta' ta'. U jalla il-sitwazzjoni titranġa ħalli ma jkunniex nis bħal dan li mqaċċat li ibati f'daru, ejja, solvuha malaj. Talimna każ fuq triq u tabella partikolari u aħna ħsibna biex ninvestigaw u fil-fatt qbadna l-Anna Bonanna tagħna eh, le għandna bananna biex nitħawwel. U batnija fuq il-post. Kif aħna shooters jiena għanna bananna u ninsab ġewwa ħal tarxin triq Mary Carte. Ħalejt il-karozza ftit żgħira qudiem garax għax ma sajċ insib nipparkja ma ħallejtlu n-number. Eh, tajjeb. Eh, number ma ħallejtlux tiegħi, ovvjament ħalli ma joqgħodx idejja qalili waqt li qegħdin filming. Inkomplu. Li tagħmlux bħala. Nilsab propju fuq il-post fejn verament seħ inċident gravi. Seħ jew ma seħx. Għadu ma seħx imma minn hawn ftit ieħor ser isir Inċident fejn se jkollha bżonn tidħol l-ambulanza. Spjegala kif tista' tiġri din il-biċċa ta' xogħol. Hawnhekk fejn ninsab jiena, kien hemm xi ġenju li ddeċieda li jweħħel din it-tabella li tgħid li tista' tinqala' f'każ ta' emerġenza. Però aħna xettiċi ħafna fuqha u anke n-nies tal-madwar fejn tkellmu u lmentaw mal-awtoritajiet minħabba din it-tabella. Nifhem, hekk imweħħla bis-siment tagħmel bla sens żgur, jien naħseb jiena. Mhux hekk f'każ ta' emerġenza? Għax m'intix ħa taqlagħha żgur jiena. U naħseb laqas daw żewġ kanunni ma jinqalgħux. Fil-fatt jekk Alla ħares qatt ikun għad żej xi ħadd u jaqa' u jmut. Int sparajtlu. Aċċident. Issa se nkunu qegħdin naraw flimkien kemm hu faċli biex titneħħa din it-tabella f'każ ta' emerġenza u ta' aċċidenti fejn ikun hemm bżonn tidħol l-ambulanza. U jien nista' nikkonfermalkom li din it-tabella u l-arbli li hawn maġenbha fl-ebda mod ta' inċident ma jistgħu jiċċaqalqu. Għalhekk nitlob ġentilment lill-awtoritajiet ikkonċernati biex ineħħu din iż-żballata tabella min-nofs. Jiena Anna Banana u dak kien kollox għalikom illum. Lura l-linja lilkom fl-istudios. U dik kienet il-ġurnalista u anke naqa' terrorista, Anna Bananna tagħna u jekk għandkom iktar każijiet ibagħtuhomlna ħa nibagħtuha tinvestiga. U aħbar li forsi mhux daqshekk pjaċevoli imma naqqasna ħafna l-esportazzjoni tat-tonn, tajjeb, bl-40 fil-mija. Għajnejna u daqshekk